Ömrüňizi bagtly bermeklik diýip, hatda şu dünýedäki kynçylyklarymyzda Alla Tagala ýüzlenmek ýeňlediň. Çözülmeýän meselelerimizi Alla Tagalaň özi ýeňlediň çözüp bermeklik diýip, Alla Tagaladan doga edýäris. Inşallada Allah tebarek we taalany eradasy bilen ylym hakynda ýatlapdyk. Allah taala günälerimi afuw etsin. Ýetişmedik okap şuňa geldik. Ýenede ylym hakynda inşallada dowam ederis.

We şol adamlary dereje berip belent etdi ylym eýelerini diýip Allah tebarek we teala ylym eýelerine kän ýagşylykny olara Allahyň ýanynda derejeleriniň ullugy hakynda hemem Allah tebarek we tealanyň söýen bendeligi hakynda köp ýatlap geçýär Pygamber aleýhyssalatu wesselam hadys şeriflerinde aýtdylar Kim Bir musulman adamynyň işini bejerse, bejerip bilmeýän bir kynçylygyny bejerse, işini oňarsa, şu dünýede Allah tebärek we taala ol adamynyň kyýamatda kynçylygyny bejer, işini oňar diýdiler. Ýagny bitip bilmän duran bir musulman adamynyň bir işini bitiräýse, Allah Taala onuň kyýamatdaky kynçylygyny Alla bitir diýdi. Näme üçin? Şol musurman adamynyň kynçylygyny bitirendigi üçin. We men setara muslimen setarahullahu fid-dunýa wal-ahirah. Kimde kim bir musurmanyň aýbyny gizlese, setir etse, ýagny, Aslynda aýyp açmaklyk ullakan günäleriň biri, uly günä saýylýan derejede günäleriň biri, bir musulmany aýyplamaklyk uly günäleriň biri. Bir adam bir musulmanyň aýybyny ýapsa, Allah Tagala ol adamynyň şu dünýede we ahyretde aýybyny ýapar diýdiler. Wemen yessara ala mu'sirin yessarallahu aleyhi fid-dunya wal-ahira. Kimdir birileri bir musulman adamynyň kynçylygyny ýeňletse, Allatagala ol adamynyň kynçylygyny bu dünýede we ahyretde ýeňleder diýipdir. Wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi awni ahihi. Allatagala şol adamynyň kömegindedir, şol adamynyň. hyzmatyndadyr, şol bende öz musulman doganynyň kömegindäki hyzmatynda kal. Kimde-kim bir musulman adamynyň hyzmatynda bolup, musulman adamynyň kynçylygyny çözjek bolup ýörenliginde, şol kynçylygy çözüp, hyzmatyny etjek bolýan adamynyň hyzmatynda-da Alladyr diýýär. Kim bir musulmanyň

Haýsy bir topar adamlar bolup, Allanyň öýlerinden bir öýe üýşseler, ýagny mesjide üýşüp, Allah Tagalanyň kitabyn tiläwet edişseler, okaşsalar, hemem öz aralarynda ders geçişseler, Allah Tagalanyň kitabyny, hä, Kuranda şeýle diýipdir, şeýle diýşip, Allanyň kitabyny orta alyp oturyşsalar, Olary perişdeler gurşarlar, ýagny perişdeler olary görmeklige daşyny gurşarlar. We Allah Tagalanyň sekineti, Allah Tagalanyň rahmeti olaryň üstüne inerdi. We Allah Tagala Özüniň töweregindäki zatlara olary ýatlar diýdiler. Hä, görýäňizmi, Meniň bendelerim ylym öwrenmeklik üçin Allah Tagalanyň Kanunlaryny, Kurany, öwrenmeklik üçin, şeriat kanunlaryny bilmeklik üçin üýşdüler. Görýäňizmi şolary diýip, olary magtap, Allah Taala özüniň töweregindäkilere ýatlady. Ýagny perişdelere ýene-de. Kul, we men ebta, we men ebta bihi amaluhu lem yusri bihi nesebuh. Gassara ýagny Kassara. Haýsy bir adamyň işi gysga gelip, bir adam görýän häzir bizde kän bolýan zat, kän aýdylýan zat, aňyrsy güýçlül, olara lak atma ony, ýa bolmasa meň aňyrym bar, käbir gürrüňlerde aýdaýýalar, bir alym kişi bilen, Bir adamyny bir jaýa salyp ikisini okaşdyrmaklyk üçin bir jaýa salypdyrlar diýibem aýdylýan gürrüňler bar türkmenleň içinde. Äpişgeden seretseler ýaňky alym gara deri bolup okaýamyş, beýleki weli aýagyny aýagynyň üstüne atyp ýatan ýerinden hä ata babam ýetewür diýip ýatyrmyşyn diýip ondan soň açyp çykaranlaryndan soň Alym aýdypdyr diýdirýärler. Hä, ylymam gerek eken, ol aňryňam güýçli bolmaly eken diýipdir diýdirýärler. Emma Allanyň Resuly kimiň amaly gysga gelse, onuň nesli ony öňe sürmez diýýär. Kim kesiň ogly bolsun, Nuh aleýhissalamyň ogly Nuh pygamberiň ogly. Pylan şyhlardan, pylan hojalardan däl. Nuh aleýhissalamyň ogly. Allah Tagalanyň gargyşyny alyp, gark bolup gitdi. Ýene-de kyýamatda Allah saklasyn onuň azaby jähennem. Ybraýym Halilulla Allah Tagalanyň dostlaryndan bir ullakan bir sylan pygamberleriniň içindäki, ýagny adamlaryň içinden saýlap çykaran pygamber Ybraýym Halilullanyň özüniň, Atasyna peýda degil. Ýagny atasy özi düzüw bolmany üçin şonuň Ybraýym alaýhyssalamyň peýdasyndan peýdalanmaklygy Allah Tagala mahrum etdi. Ýa Pygamber alaýhyssalatu wessalam Ebi Talybyň ýa Abdulmyttalyň baş ujunda oturyp bir Lä ilähe illalloh diý ýekeje gezek, kyýamatda men şaýat bolaýyn diýip, baş ujunda oturyp walloh alem göz ýaş döküp ýalbarsa-da Allah Tagala Estagfirullah la tehdi men ahbebte welakinnallah yehdi men yeşâ Sen isläniňi ýola getirmersiň, ýöne Alla diýilýän zat islänini ýola getir diýdi. Seň eliňde däl diýdi. Näçe tirän gowam bolup özüň ýaman bolsaň, ýaman ekeniň. Ýagny amaly kimin gysga bolup, gysga bolaýsa, ol adam gysgadyr, nesli ony öňe sürmez diýdiler. Biziňem şol ata-babalarymyza ýapyşyp ýatmaklygymyz, näçe ata-babalarymyz gowy bolanda-da biziň özümiz gowy bolmasak peýdasy ýok. Gowy tarapyny tutup ata-babalarymyza ýapyşanymyzdan-da, Häki, ata-babalarymyz oda çokunypdyr, ata-babalarymyz alaja göteripdir, ata-babalarymyz doňuz dişini asypdyr boýnundan, ata-babalarymyz kaloş asypdyr däl, tert işlerini aýdyp ony tutmak däl diňe. Ata-babalarymyz kitap okapdyr, alym bolupdyr, olar bize ýetişer diýip ýatmaklygymyzdan hem peýda ýok. Gowy tarapyny tutaňyzlar. Şonuň üçin Allah subhanehu we taala Ankebut surasynyň kyrk üçünji aýatynda aýdýar, Estagfirulla, Ve tilkel emsalu nadribuha linnasi ve ma ya'kiluha illel alimun. Ýagny ylym talap etmekligiň içinde getirende şol jennete ýoluny ýeňil eder hem-de ylym talap edilýän ýerik Allanyň rahmediniň bardygyny aýdyp goýdular Pygamberimiz sallam. Sahyh Rawahu Muslim we Ebu Dawud we Termizi we Ibn Maje we Ibn Hibban fi Sahihihi. Allah subhanehu we taala Ankebut surasynda ýatladylar, öňünden Allah taala ýatlap geçýär müşrikleriň halyny. Ýagny käbir hallaryny möýe mysal getirýär. Meselen, möýler, Haçan-da, är-aýallyk işini bitirenden soň urkaçysy erkegini iýip goýýar, ölýär. Haçan-da, urkaçysy çagalandan soň, onuň arkasynda çagalaryny saklaýar, käbir möýleri zeý-zeň daga atyp gidýändirler, bolmasa iliň çagy ejesine tarap gaçýar, aşagyna. Onuň çagasy ejesinden daşyna gaçýar. Bardyr şoň ýaly möýleri, degseň pytyr atyp gidýär. Eger-de şo çagasy enesinden gaçmasa, enesi çagasyny iýýär. Çagalarda enesiniň arkasynda durup, enesiniň şo yzyny iýip gutaryp, yzyndaky syrtyny deşip gutaryp iýip, enesi-de şeýdip ölüp gidýär. Ondan soň çagalar daga alyp gidýär. Enesini iýip, onnoň dagýar. Şoň galakda derejede. Şonuň üçin Allah tebarek we taala müşriklere-de şeýle mysal getirip, Olaryň bir din diýýän zady bir leňkemus möýüň kerebi ýaly mysal getirýär. Kerep diýilýän zada ejiz zat gelip düşse kerepde duran leňkemudyň paýo iýýär. Siňek gelip düşäýse leňkemudyňko daşyna kerepjigini aýlap goýýar, ajyganda iýip goýberýär. Özünden güýçli gelse leňkemuduň, kerebiň üstünde. Onda-da ol oň öz kerebjigine dolap goýup leňkemudy ertesi gün ajyganda gelip iýip gidýär. Ýagny jaýy-da, özüne-de duzak, çagalaryna-da, başga gelen zatlara-da bela. Şoň balakam müşrigiňem ýagdaýy şunuň ýalydyr diýýär. Çagasy elinde bolup ulansara gelejekde müşrik eder. Pygamber alaýhyssalamyň aýdyşy ýaly, Kullu mewludun ýuladu ala fitratil islam. Fe emmâ ebewâhuma yuhewwidânihi ew yunassirânihi ew yumejjisânihi Her çaga doganyny musurman halyna dogaryp, musurmanyň ýagdaýynda dogaryp, başga tüýsül aglyndan dogurmaz hiç kim. Her bir özüniň nähili gerek derejesinde dogur. Çaga-da dogup, men käpir diýip gygyrmaz. Aglar, ejesi süýt berse emer şoňňalakda ýagdaýda geler. Günäni sogaban bilmez musurmançylykda hiç bir oňa zulum bolmaýan derejede dogur. Emma onuň eje-kakasy ýa hristiýan eder ony, ýa otparaz, ýa bolmasa alajaparaz edip ýetişdirer diýşi ýaly, ejesi ýa kakasy müşrik bolan halynda çagasyny-da şol edip goýýar. Möýüň kerebinden-de erbet. Möýüň kerebine düşüp bir ýyk goýsalar-a, Allatagala ýene seni kyýamat güni direldäýjek. Emma möýüň kerebine düşmän, müşrigiň kerebine düşüp, müşrik bolup alajala oralyp galaýsaň, Allanyň ýanynda Allatagala şol ladyna özüni tabşyrdy. Ene, ogul çagalaram ene-atasyna peýdaly ýok. Şoňňalakga mysal getirip aýdyp-aýdyp gelenden soň Allah Tagala aýdýar, Bu mysallary Biz ynsanlara aýdýas, mysal getirýäs. Ýöne oňa akyl ýetirmez illel-alimun diýýär. Ille alym kişilere akyl ýetir bolýar diýýär. Aam halkda gelýä doňunyň dişi haram haramada bela gelmeýämsin at diýäň bolýyn her bir zadyň haramy ba agajyň haramy dagdan haýwanyň haramy doňuz diýen ýaly at diýäň bolýyn bir hatda başga dinler bir adama sögende doňuz diýip sögýäler iň ondan aňyrda gep tapmaýalar iň aňyrky gep şoň dişini boýnundan asyp mukaddesläp göterip ýörýä aam şonuň üçin emma alym kişiler Şu zatlary aýt, şuň wally kerep diýim, öýt, şuň wally müşgüň ýa-da gelejekde şuň wally düşünmezler, illa alym kişiler düşüner. Şeýle derejede Allatagala alym kişileriň ýagdaýyny Allatagalanyň ýanynda hatda Wa iz kulna lil-melaikati inni ja'ilun fil-ardi halifeh diýip aýdýar Allatagala. Biz perişdelere aýtdyk, Biz ýerde halypa ýaratjak. Halypa näme? Allah Tagalanyň işini edara edýän zat, ýagny ynsan ýaratjak ýerde. Kimler olar? Allanyň rasullary, alym kişiler. Allah Tagalanyň aýatyny, kelamyny, kitabyny ynsanlara aýdyşýan adamlar. Olar-da iki hili. Pygamber alaýhyssalam hadyslarynda aýdýar, Bir adam ylym öwrense, Allah üçin öwredeýin diýip, ol ylym kalpdaky ylymdyr diýip, çyn ylym şudur diýip. Bir adam ylym öwrense ilden ökde çykaýyn ýa il azdyraýyn diýip, ol adama ol ylymy özüne beladyr kyýamatda hüjjetdir diýip. Käbir kişiler bar, alymlar bar, Allah Tagala Kuräninde şeý diýýär, nireden alýaň bu zady? diýseň, Allah Kuräninde şeý diýýär ine diýip görkezýär. Ýa Pygamber Aleyhisselam hadysynda şeý diýipdir diýip görkezýär. Şeýle bir alym diýilýän kişiler bar, hä, Kurän aýtdy, Allah Resul, Allah'yň Resuly aýtdy diýseň, bilgin wehhabi diýip goýýar. Ýagny ol käbirden-de ýamandyr. Alym-da kän. Her dürli alymlar bar. Emma biziň ölçeg terezimiz Kuran. Şony-da bilen adamlar bilmeýänler bilen hiç deň däl. Hatda Omar razyýallahu anhu aýdyşdylar, Müň sanakga ybadat edýän ynsan, müň sany, olam ne ybadat edýär? Kaýimil-leýli, gijelerine dik durup ybadat edýär. Ýagny ýeke ýassysyny okap ýatyp ertirine turýan däl, gijelerine dik durup ybadat edýän, hiç kim bilen işi bolmaýan takwalyk bir abyt kişiler ybadady bilýär, abyt diýmek diňe ybadat. Täjir, söwdagär, abyt, ybadatgär. Saýimin-nähäri, gije, gündizlerine-de roza tutýan müň sany abydyň ölmekligi, ýe. Alym bolmaklygyndan ýüz öwürdi. Omar radiyallahu anh. Ýene aýdyşdylar, Eý, ynsanlar! Omar aýdyşdylar, Eý, ynsanlar! Size ylym wäjip bolsun, ýagny ylymmy alyň. Başga zadyň gymmaty ýok. Ýagny. Ylym öwreniň, çünki Allah Tagalanyň rida diýip bir zady bardyr diýdiler. Rida asly manasy bir egniňe atylýan zat. Egniňe geýimiň soňundan bir egniňe atylýar, patyşalaň ýa şuňa meňzeş zatlaryň atýany. Emma Allah Tebarek we Tagalanyň ridasy nähili derejede Allaň özi bilýär. Allah Tagalanyň ridasy bardyr, ony-da Allah söýýändir diýdiler. Kim ylym talap etse, Allah Tagala şol adama Özüniň ridäsinden ridälendirer diýdiler. Ýagny özünden rida diýip durmakda däl-de, özünden bir ylym, Allanyň bir Allamül Guýub syfatyndan ynsana alymmy, şo syfatdan eýýäm alan, bir paý alan adam. Şoň galakga derejede Allah Tagalanyň ýanynda gymmatydyr diýişdiler. Ibni Abbas aýtdylar, Gijäniň bir azajyk wagtynda ylym talap etmekligim, ylym öwrenip ýa öwretmekligim bütin gijäni ybadat edip geçmegimden afzaldyr diýdi. Şoňalaka derejede ylymyň ýagdaýlary, şonuň üçin Allah tebärek we taala aýdýar, Şunçalyk mysallar gurulsa-da, Bilmezler adyň adamlar illa alym kişiler bilerler. Şonuň üçin ylymyň paýy ylym Allah tebarek we tagalanyň bermekliginden bir ullakan paýlaryň birleri eken. Pygamber aleýhissalatu wessalam ýene bir hadyslarynda aýtdylar, Her bir musulmana ylym talap etmeklik farzdyr diýdiler. Şu bäş wagt namazymyzyň farz bolşy ýalakka, ylymy talap etmekligiň özi farz zatdyr diýdiler. Ýönekeýje ylmy okasaň-da bolýar, okamasaň-da bolýan zat däl. Namazy mejburan okaşymyz ýalakka, şoň ýalakka derejede bir ullakan farz zatdyr diýdiler. Ýene bir zaýyf hadyslarda aýdyşdylar. Alym kişileriň pygamberler bilen farky diňe pygamberlikdir diýdi. Özüniň döwründe, özüniň adamlarynyň içinde halal bilen haramy tanadyp bilýän alymlar pygamberler bilen farklary bir pygamberlikdir diýdiler. Ýagny olarda şolaň ýerini, ornuny bitirýän zatlardyr diýdiler.

Hadyslaryndan köp hadys ýat tutan ynsanlar, synlasaňyz hadys aýdylanda, okalanda köplenç Ebu Ebu Hüreýreden diýip rowaýat edilýändir. Bir gün Medinäniň şäheriniň bazaryndan ötüp barýan wagtynda bazardaky adamlara aýtdylar, Siz näme ejizledýä? Pygamberiň mirasyndan almaklykdan näme sizi daş düşürýä? Näme üçin pygamberiň mirasyndan almaklyga barmaýaňyz? diýip aýtdylar. Onda pygamberiň mirasyndan nirede paýlanylýar diýişdiler. Onda, ýagny mesjitde, Allahu alem, pygamber aleyhisselam mesjidinde pygamberiň mirasy paýlanyp dur. Baryň-da öz paýyňyzy alyň ahyryn. Näme üçin almaýarsyňyz diýdiler, ynsanlar derrew zatlaryny taşlap, paý almaklyga, miras, pygamberiň paýyndan, mirasyndan zat almaklyga gidişdiler. Ebu Hureyre, razyýallahu anhu, Garaşdylar tä yzlaryna gaýdyp geliýçäler. Her kim aljak paýyny alyp yzyna gaýdyp geliýçäler. Ondan soň geldiler, Ebu Hureyre, razyýallahu anhu, aýtdylar, Hä, näme aldylar, näme etdiňiz o taýda? diýdiler. Olar aýtdylar, Hiç zadam paýlanmaýan eken, mesjide bardyk, gördük, içini açyp, hiç zadam paýlananok diýdiler. Hiç bir Ahadyny görmediňmi, adamym ýokmy? diýişdiler. Onda olar aýdyşdylar, Adam bar metjidiň içinde. Näme, näme bar? diýdiler. Käbir adamlar-a namaz okap dur, käbir adamlar Kuran okap dur, käbir adamlar bu zat halal, bu zat haram diýip, ylym özaralarynda ylym geçişip dur diýdiler. Onda Eba Hureýra aýtdylar, Weýhakum, fezalike mirasu Rasulillahi diýdiler. Hä, eý, akmaklar, şo-da pygamberiň mirasy diýdiler. Ýagny ylym. Pygamber aleýhissalatu wesselamyň miraslary eken. Häzir hemme kişä maglum, hemme kişä hatda özüm-de goşulyp barjak adamlaryň içinde biri. Hemme kişi, başgalar bir näletlapdy, özüm-de şolaryň biri. Bir mesjitde her kime bir zat berilýär, bir maşyn berilýär diýdi, hemme jekiş menem aralarynda ylgap birinjiden birinji baryp, şo maşyn paýy almaly hemmämiz barynjak. Emma Allah Tagalanyň paýy bolan öýüňde döreýän kitap, barsaň öwret diýseň öwredilýän zat, kyýamat gününde şu dünýede bir aýatyny öwrenmeklik, Kurandan bir aýatyny okamaklygy, ýa bolmasa okap bilýän boluň manysyna düşünmeklik, şu dünýede iň gymmat maşyn, Adamlaryň saňa hidýe edenden Allah Tagala o dünýede bu dünýäniň zadyndan gymmatrak berjekligi hemme kişä malum. Hatda jennetiň özi bir gamçynyň ýatan ýeri dünýe we dünýedäki zatdan gymmatdyr. Hatda kary Kuranlere beriljek, olaryň atalaryna, kary Kuranlaryň ejesine kakasyna beriljek täç şu dünýe we şu dünýedäki zatdan gymmat. Allanyň ýanynda. Hatda şu dünýe öýüne çykarsaň günden şöhlesi güýçlüdir diýen. Şoňalaka derejedäki zatlar emma Allah tebarek we taalanyň ýanynda şoňaly gymmatly zatlary Alyp, Allah tebärek we tealanyň ýanyna barylanda, Pygamber aleýhissalatu wesselamiň aýdyşy ýalakka, iň bir uly sylaggyl ynsanlar Allah tealanyň ýanynda alym kişilerdir. Hatda bady hadyslarynda ýatlaşanlarynda aýdyşdylar, Alym kişilere jennete girmekliginde garaş, Kyýamat gününde her kim Günüň gyzgynyndan duran wagtynda Allah Tagala Öz saýasynda Özüniň alymlar üçin taýynlan tagtynyň üstünde oturdar diýdiler. Abyt kişiler jennete geçerler. Emma alym kişilere birnäçe adamyny dowzah wajyp bolan adamyny özi bilen äkitmeklik buýrular diýdiler, ýagny rugsat berler diýdiler. Şoň mahaly derejede gymmaty bar. Emma şeýle kelewlik bu dünýede alyma maňa jennetden ýer aberer-ow diýmeklik. Allah saklasyn. Häki aýdylyşy ýaly, özi ýagşy bolsa, şepagat-da Allatagalaň öz görkezmesi bilen edilýän zat. Şepagat görkezmesi bilen edilmedikliginde Ybraýym Halylulla öz atasyny alardy. Hut-da Alladan sorady özüne. Eý Rabbym, meni kyýamatda gamgyn etmerin diýdiň, meniň atamyň, şuňňal bolup, läş bolup, har bolup, horlanyp, azap çekip ýatmasyndan beter gamgynlyk barmy diýdiň. Emma Allah tebärek we taala, Ol senden däl, sen-de ondan däl, ony saňa bermeklige rugsat ýok diýen derejede täzeden dowzaha atyp, ony öňküden-de beter dowzaha taşlaşdyrar. Emma özüň Allah Tagalaň, meselen, bazy zatlarda Hudaýa, Alla, pygamberiniň şefaatyndan mahrum etme ory diýmeklik dogalar bar. Emma pygamberiň göni özünden şefaat soramaklykda hatda şirkçiligiň bir görnüşiniň barlygyna hiç kimiň

Ýagny indi şul gapa gir diýen derejede jennetden bir gapyny açar. We perişdeler oňa özleriniň omuzlaryny, ganatlaryny onuň aýagynyň aşagyna düşek ederler. We asmandaky perişdeler, hiç bir bir garyş ýer boş däldir, asmanda illa Allaha sežde edip duran perişdeler bardyr diýip Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şonçalyk perişdeler şol ylym talabyna, intek alym däldi, ylym talap edip çykýar. Şol adama salawat okarlar diýler. Alladan rahmet sorarlar. Hatda deňizdäki her bir haýwanlar, ýylanlar şuňa meňzeş zatlar diýip. Alym kişi Abyt ikisiniň farky. Kiçijik ýyldyz bilen aýyň tapawudy ýalydyr diýdiler. Hatda beýleki hadysda Pygamber aleyhisselam aýtdylar, Hasan hadys, Men bilen siziň ýekäňiziň farkyňyz ýalydyr diýdiler. Alym adam bilen Pygamber aleyhissalatu wesselam öz sahabalaryna aýtdylar, Alym bilen abyt kişiniň, o-da günäkär adam däl, ybadat edip ýören, häki ýaly gijelerine namaz okap, gündizlerine roza tutup ýören adam bilen alym adamynyň tapawudy Men bilen siziň biriňiziň tapawudy ýalydyr diýdiler. Bärde ýyl kiçijik ýyllar bilen aýyň tapawudy ýaly tapawutdyr diýdiler. Wal ulemâ'u warasatul enbiyâ, Alym kişiler pygamberleriň mirasgärleridir. Innel enbiyâ'e lem yuwerrisû dînâran we lâ dirhemen, Çünki pygamber diýilýän zatlar, kişiler, olar dinar-da, dirhem-de miras goýup gidýän däldir, yzynda pul, mal miras goýup gidýän däldir. Welakinnehum werrasul ilme, Lakin olar ylym goýup gidýändirler yzlerinde. Femen ahaza bihi ahaza bi hazzihi, Kim şondan paý alan bolsa, ol iň uly paýy alan adam. Hä, miras alan adam. Başgalar miras alan zat däl. Kim şolaryň goýup giden ylymlaryndan zat alan bolsa, şol iň uly paý alan. Ve mewtul alimi musibetun la tucberu ve sulmetun la tuseddu. Alym kişiniň ölümi ullakan musybatdyr, yzyna getirip bolmaýan musybatdyr. Ýagny alym kişiniň ölmekligi uly bir musybatdyr, o-da yzyna düzedip bolmaýan musybatdyr diýdiler. Ýagny başyňdan ataň ölmekligi uly bir musybat. Obaň içinde ataň ölendenem bir alym kişiniň ölmesi agyr eken. Her bir musulman men diýýän adamyň Iň uly musybatdan-da agyrdyr, düzedip bolmaýan musybatdyr diýdiler. Ýaradyr, dermany tapylmaýan ýaradyr diýdiler. Alym kişi ölüp gitmeklik. Ve huve nejmun tumise. Ol bir ýyldyzdy, öçdi diýdiler. Alym öldi, adamlaň ýol tapýan ýyldyzydy, o-da öçdi, ýagny alymyň ölmekligi.

Hasan bi şewâdihi inde Ibn Maje rewâhu Termizi. Hasan hadyslerde şeýdi. Bir alym kişiniň ölümi bir tiräniň barynyň ölüp ýok bolup gitmesindenem agyrdyr diýdiler. Gutulmaýan ýaradyr diýdiler. Yzyna alyp bolmaýan musybatdyr diýdiler. Kimiň alym bolasy gelmez. Illa akmaklar. Öňki aýdylyşy ýaly, nadanlyga, ylymsyzlyga hiç bir zat yrza däl. Namart-da yrza däl. Illa eşek yrzadyr diýdiler. El-jehlu arun la ýerda illa himar diýdiler. Nadanlyk bir ardyr, oňa hiç kim yrza bolmaz. Goýunam yrza bolmaz diýen dereje. Eşek yrza bolar. Ýagny iň ýaman adam oňa yrza bolar diýdiler. Şonuň üçin. Allah tebärek we taäläniň ylmyndan paý almaklyk, Allah taäläniň ýanynda iň bir namazy gowy okan, iň bir gowy adam bolup barmanyň derejesinde, hatda alym bolup barmanyň derejesi hemme zatdan başgaça. Şonuň üçin Allah subhanehu we taäla. Özüniň pygamberine Estagfirullah Kur Rabbi zidni ilmen, Aýt, eý Muhammet aleýhissalatu wessalam, meniň ylymymy artdyr diýip aýt diýýär. Pygamberine gowulyk ýa bolmasa pul ýa başga zat sora diýmändir Allah Taala. Aýt, eý Muhammet aleýhissalatu wessalam, gürle gürleseň, ýöne ylymymy artdyraý Allah diýip gürle diýipdir. Ylym sora Allahdan sorasaň diýişipdir.

Ylymly ynsanlar hak diýýär. Näme üçin Kurany okap, görüp, bilenden soň, ýöne Kurany eline alyp däl, ýöne imanlary bilende däl, diňe, özüniň ylymlary ýetip, şoňa akyllary, ylymlary ýetişenden soň, häki Allah Tagalanyň oňa diňe alymlar akyl ýetirer diýşi ýaly, bildiler Kuranyň hakdygyny we Allanyň, Azizil Hamidiň ýoluna Kuran getirýändigini bildiler diýdiler. Çünki Allah tebarek we taala ylymy çykaranda ylymy almaz diýdiler adamlardan. Adamlara haçan bela berjek bolanda bir iň uly belasy ýer titremedenem başga, bir bir zat gelip adamlaryň ölmesindenem başga adamlaryň diriliginde kösenilýär. Diriliginde azap bermek üçin, öldürip gutaryp däl-de, diriliginde azap bermek üçin köseýän iň uly belasy Allatagalaň ylymy almaklyk. Ony-da Allatagala ylymy almaz diýdiler. Allatagala olaryň içinden alymlary aýyrardy. Ýagny haçan-da kowumyň almaklygyna, alymlary içinden aýryp, türmä atjakmy Allah tebarek we taala? Ýagny alymlara bir zulum derejesinde däl, alymlar-da näçe kynçylyk çekmesi bilen Allah Taalanyň ýanynda olaryň derejeleri artyp, Allah Taalanyň ýanynda paýlary artýar. Şeýder hiç bir ylym galmaz. Ondan soň adamlar akmaklygyndan şeýle bir nadan adamlar baş edip goýarlar. Ol adamlardan zat soralar, ol adamlar ylymsyzlykdan fetwa berer. Hiç zady bilmän bir zat aýtsa-da, delil-de ýok, zat-da ýok. Dogrudan-da delil ýok. Ata-babam şeýdipdir. Ata-babamynyň şeýdenini kim görüpdir? Biz görüpdirismi, o görüpdirmi? Kim görüpdir? Ýa ol öz ata-babasynyňkyny aýdýar, meň ata-babam mümkin başga ýaşandyr. Ýa näme üçin görmedik zadymy ynanmaly men? Şoň ýaly diýilmeýär. Ýa näme üçin ata-babalaryň gowusyny aýdylmaýar? Şonuň üçin bize ata-babalarymyz tutarlyk, ata-babalarymyz hüjjet, delil, ata-babalarymyz din däl. Din diýmek bir manasy kanun diýmek. Dinulloh, Allanyň kanuny, ata-babalarymyzyň kanunam däl, pygamberleriň kanuny hiç kim Dinulloh, diňe Allanyň kanuny. O-da diňe Kurandan tapylýar. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Kuran Kerim, Bir tarapy Alladadyr, bir tarapam kim şondan ýapyşsa şondadyr. Şol adam Kurandan ýapyşan hiç azman. Hiç wagt Allanyň Rasuluna ýalan sözlemeýär. Şonuň üçin bize hüjjet Kurany özümiziň elimizdäki iň gymmat ýerden we ýerdäki zatlardan gymmat zat Kuran. Şonyda hiç bolmanda okamanda öwrenjek bolmaýas. Pygamber aleyhisselam bir hadysynda aýdýar, Kimiň içinde, Kurändan bir zat ýok bolsa, ol harap bolan öý ýalydyr diýýär. Aslynda bir haýatlary ýa bolmasa fundamenty bardyr, ýykylyp ýerlenende bir öý ýykylyp gidýär. Ýöne baryp içinde ýylanjak bolsaň, gady ýok, peji ýok, üsti ýok, şipri ýok, şoň galakgadyr diýýär. Bir adamyny görseň musulman, ýöne bir aýaty şonuň üçin bir aýat okap, aýat ýat tutjak bolmaly. Aýatlaryň manylärini düşünjek bolmaly, hiç bolmanda onlarça aýatlary ýa manylärini düşünip bolsady. Ýene Allah subhanehu we taala aýaty kerimelerde Fatyra, Fatyr surasynyň ýigrimi sekizinji aýatynda aýdýar, Innemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ, Alladan gorkan kişiler diňe Allah Teâlânyň alym kişileridir. Şonuň üçin Allah Tebârek ve Teâlâdan nähili gorkmaly ýollaryna alym bolmaklyk bilen açylýar. Allah Tebârek ve Teâlânyň beren paýyndan Allah Teâlânyň, hatda Omar razyýallahu anhu Allah Teâlânyň ridäsidir diýdiler. Özündäki bar zatdyr diýdiler. Kim ylym talap etmekçi bolsa, Allah Tagala özündäki bar zadyndan berer diýdiler. Hemme zat-da Alladan. Emma özüne has, özüniň öz üstündäki zat bir aýry zat. Sypat diýilýän zady bir aýry zat. Ony diňe iň bir ýagşy gören, söýen bendelerine. Allah tebarek we taala ýene Pygamber alaýhyssalam hadyslarynda aýdýar, Haýsy bir öýde Allanyň kitabyndan bir zat ýok bolsa, onda ol öý harapdyr diýip. Hiç bolmanda özümiz okabilmesek çagalarymyza okadyp Kurandan, hiç bolmanda agtyklarymyza okadyp, Hiç bolmanda özümiz bir türkmençe manylaryny ýat tutunyp bir ylym talap etmeklik şeýle derejede hatda Pygamber aleyhisselam bir hadyslarynda aýtdylar, Kim ylym talabyna çyksa ol adam öýüne gelende çenlä Alla ýolundadyr. Öläýse uruşda ölen derejededir diýdiler. Bolmasa ol uruşda däl, ýyljajyk pejiň başynda kitap okap otyr, öwrenip otyr. Emma öläýse ajaly gelip, ol adam uruşda gan döküp ölýänleriň derejesindäki sogaby bar boldy. Allah tebärek we taala hemmämize iki dünýe bagt berip, hatda Hasan-al-Basri aýtdylar,

Hudaýa bize dünýede ýagşylykny ber we ahyretde ýagşylykny ber we öz dowzahyňdan, oduňdan bizi gora ol, özüň sakla ol, daş edewür dowzahdan diýip ölmydama edip ýören dogasy. Ýene-de aýatda-da Allah Taala şuň mal doga etmekligi Kurände-de öwredýär. Kuranyň bir aýatlary. Şony Hasan-al-Basry şony şerhlanlarynda aýtdylar. Dünýede ýagşylyk ber diýmeklik Allah Tagaladan ylym soramaklykdyr diýdiler. Şo ýagşylyk diýýäni Allahnyň. Şeýdip doga ediň, dünýede ýagşylyk ber diýiň, Menden şony soraň diýýän zady ylymdyr we ybadatdyr diýdiler. Ahyretde ýagşylyk ber diýýäni, o-da Allah Tagalanyň Özüniň söýen bendelerine berýän Jennetidir diýdiler. Allah Tebarek we Tagala şu dünýede bize ylymny, ybadatny, haýyr zatlara ýardamçy bolup, haýyr zatlarda bolmaklygy, haýyr zatlaryň üstünde jan bermekligi hemmämize miýesser etsin hem-de Allah tebarek we tagalanyň kyýamat gününde öz garyndaşlarymyzdan-da birnäçe adamlary jennete düşmekligine sebäp bolýan ynsanlardan etmekligini kadyr bolujy Allah subhanahu we tagaladan soraýarys. Allahumma salli we sellim we barik ala Muhammedin we ala.